نور اکھیں میݙا دل شیشہ اکھیں دل اچ پھشاں ݙکھ تھی سی منگ مندریاں تیں توں پیاریاں نئیں تیجا انگلیں گشاں ݙکھ تھی سی تیݙے پیر مشاہد دھووݨ لو

منگھ مندریاں تائیں توں پیاریاں نئیں تیجا انگلیں گشاں ڈک تھیسی تیڈے پیر مشاہد دھوون لو ناں اکھیں وشاں ڈک تھیسی بھانویں پتھر ماریں ڈک کائنی تیجا باہیں تھکیاں ڈک تھیسی۔ رڄ گھر دا ہک ہک تھاں چاتم تھاں چاتم تھاں وچ توں ہاویں میݙا ناں اے توڑے جینجھا اے میݙا ناں ہا ناں وچ توں ہاویں سک سیک مشاہد لیکھ میݙے چلو سکھ دی چھاں وچ توں ہاویں ہاں ساڑیئی ہاں دا مسئلہ نئیں ارمان اے ہاں وچ توں ہاویں خواہ مخواہ ڈھولا اگینا تھی ویندے دل میڈا میں وانگ ہینا تھی ویندے شاعر اپنی چون چندے چن کرئیں داݨا داݨا چیݨا چیݨا تھی ویندے اور پنج کݨی دے ناں تے جیکر پن ونڄے پنجیہیں پنݨا لکھیݨا تھی ویندے ہجر دی رت اچ مشاہد خان سئیں جشن ڄمݨے دا وریݨا تھی ویندے ہجر دی رت اچ مشاہد خان سئیں جشن ڄمݨے دا وریݨا تھی ویندے۔ اللہ میݙے نال اے مولا میݙے نال اے۔ تاریاں بھری رات اے تاریاں نال ڳالھیں ہن کچی خالی سڑک اے میݙے ہتھیں سگریٹ میݙے اڳوں جگنو راہ لئی ویندا ہے اللہ میݙے نال اے مولا میݙے نال اے تاریاں کوں میں آہدا وینداں۔ جگنو وی یار اے سگریٹ وی یار اے سڑک وی یار اے سارے میڈے نال ہن اللہ میڈے نال اے مولا میڈے نال اے جھٹ توڑیں سگریٹ ساری بجھ ویندی اے یکی مک ویندی اے تاجیں میکوں آکھیا ہے یار ایویں ہوندے ہن پیار ایویں مکدے۔ تاجیں کوں میں آکھیا ہے اچھا چلو خیر اے اللہ میڈے نال اے مولا میڈے نال اے تیڈی مہربانی تیڈی مہربانی جھٹ تونی سگریٹ ساری دکھ ویندی اے۔ یکی مک ویندی اے۔ تاریئیں میکوں آکھیا ہے یار ایویں ہوندے ہن پیار ایویں مکدے۔ تاریئیں کوں میں آکھیا ہے اچھا چلو خیر اے اللہ میڈے نال اے مولا میڈے نال اے۔ کھن توڑیں جگنوں یکا بجھ ویندا ہے پتے کیڈے ویندا ہے۔ کھن توڑیں جگنوں۔ یکا ٻجھ ویندا ہے پتے کیݙے ویندا ہے تارے وت ٻول پئے او لوک ٻئے ہن سدھا راہ لیندے ہن تاریاں کوں میں آکھیے ول خیر تھیسی خیر اے اللہ میݙے نال اے مولا میݙے نال اے ویندے ویندے سڑک وی دریا تے رک ڳئی تاریاں میکوں آکھیے ول پیار دئیں راہ وچ دریا وی آندے ہن ساگر وی تار اے بھا دے وی مچ ہن تاریاں کوں میں آکھیے ول دریا وی گھرساں ساہ نال ٹھلساں اللہ میڈے نال اے مولا میڈے نال اے تاریاں میکوں آکھیے ول سجھ آوݨ آلا ہے تھی ڳئی سویر اے اساں ہݨ ویندے ہئیں ناں تیݙا کیا ہے کیا شامی ملسیں تاریاں کوں میں آکھیا ہے ناں ہے مشاہد پیار دا ہاں سفری سفری دی یاری وی لحظے دی ہوندی اے لحظے لو نال رل یاداں نال ݙیندے ہن زندگی تاں ملسوں اللہ میݙے نال اے مولا